Mum's the word tih chu Don't tell anybody tiin a tluk a ni. Chumi awmzia chu mi tumah hrilh suh tiin a mai ni e. I thusawi miin hre ve lo se tih chuan Mum's the word tiin i thu i khar thin mai dawn nia. For your ears only. Hei hi Mum's the word tih tlukpui sawi dan dang a ni. Hetiangin, Ka thil sawi tur hi i hriat atan chauh ania aw, sawi chhawn awih lova, What I am about to say is for your ears only. Sooner or later, hringlun kan zawh chhohna kawngah hian kan han zalen chho va, kan duhna lam lam kan pan ta sang sang a, kawng zawh dik kan awm laiin zawh dik lo fe fe chu kan awm a nih hi. Kan kawng zawh chu eng lam pawh ni se, a result rawn lan hun a awm leh ngei ngei thin a nih hi. Engti gunah emaw chuan kan tih dik loh te hi kan la hrechhuak theuh dawn a ni. Sooner or later, we will all going to realise what mistakes we made. Sooner or later awmzia chu kan hmalam hun engtikah emaw a hun tak sawi theih si lova tih na a ni. Tla phang mah ta che, i ui chu lo haw ve mai ang. Don't worry, sooner or later the dog will come home. Engtik nia emaw chuan heng ei ruk hmang te kal tluang lai hi chu a la tawp ve ngei ang. Sooner or later these corrupted people will one day run out of luck. Get to the point. Inkhawmnaah Chairman-in sawi ho tur a hawn chang hian lo ding chhuak thenkhat tena sawi tur ber sawi lo va, thil dang daih sawi a tlak ta duah chang an neih hi lo hre ve thin tawh em? Titi pangngai ah pawh zawhnate han inzawh chang te hian Zawhna ber chhang lova thil dang daih chhan ching hi a awm theih viau. Chutiang mi kawm fuh nih chuan Get to the point tiin i hrilh fak mai dawn nia. Get to the point tih chu sawi kual duah loh khan a sawi tur ber chu sawi mai la tiin a ni. Far from it. I khawlai lennaah i hmelhriat ten nupui nei tum hna em ni? tiin an zawt khauh mai che a. Nang la, tlangval i nihna chiah chu Isua nena inenanna awm chhun a ni mai si a, a teuh lo mai tiin i chang ta a ni. Chu chu sap tawng chuan far from it tih mai tur a ni e.

Mitthi sawi dan tawngkam mawi te thihna hi thudeng khawng tak ri avang hian hnam tin mai hian tawngkam mawi deuh zawka sawi dan kan nei theuh niin a lang a. Keini Mizo te pawh hian a thi ti teh tawlh lo deuhin a boral min kalsan ta, a tlin ta lo. Chatuan ramah kal ta ti tein ngaihthlak nuam zawkin kan sawi thin a nih hi. Sap ho hian engtin ngen sawi ve reng tih lo zir teh ang. Hengte hi tawngkam mawi deuh zawka mithi an sawi dan chu ni. He passed away, he breathed his last, depart this life, went to be with the Lord, went to heaven. Never laughed so hard. Lockdown khan hun rei tak chhung then leh rual te nena inkawm lei thei loh khan min then kha a ni a. Tunah zet chuan nun pangahin bul kan tan leh thei ta. Hun rei tak nui mang mang tawh lo te pawh kan nui tlang ho leh der der ta hlawm a nih hi maw. A za ti taka ka nuih loh na a rei tawh si zia hi. Ti hi sap tawng chuan I never laughed so hard in a long time. Tears of joy. Mittui hi a tlak chhan hrang hrang a awm. Kan lungchhian avang te, kan ṭah avang te, purun sen avang te leh. A lawmawm ber kan hlim avang tein a tla thin. Mittui hi kan mit tan a damdawi tha tak mai a ni reng e. Hlim lutuk avanga mittui tla hi sam ṭung chuan Tears of Joy tih a ni. Lifelong Bachelor, Tlangval Senior an tih ang chin category thleng pha tawh hmel hriat i nei em? An nih i nupui nei lova leng rei ho hi Lifelong Bachelor tih an ni e. That sounds good. I thian tu emaw inkar tawp ah futsal khel ila tiin rawtna a rawn siam a. I chak zawng tak alo ni bawk nen phur tak mai in a tha ngawt tak anga tiin ilo chhang nghal zat a. Hetiang ang mi in rawtna an siam emaw duh dan an sawi emaw changa kan thlawp thu kan sawi duh nih chuan that sounds good kan ti mai dawn a ni. It's up to you. It's up to you tih hi a awm zia ber chu. Duhthlanna siam chu nangma thu a ni e tih na a ni. Puitling i ni ve tawh a, inkhawm leh khawm loh thu te chu i thu thu ni rawh se. You are not young anymore, so going to church or not is up to you. It's up to her, a thu thu ni rawh se, It's up to them, an thu thu ni rawh se, tih te pawhin kan sawi thei ang. Shame on you, shame on you tih hi mi hauhna tawngkam a ni. A awmzia chu, Zak teh, in tla hrung dekin awm rawh, in thiam lo hle rawh tih na tluk a ni. I lo kawp vela zak hle rawh, Shame on you for cheating on her.